Ewyl Kerr ydw i. A Carwyn Adams i fi. Ac enw cwmni ni yw Saloni.
Mae'r gair saloni wedi dod o uh, gair i um, dwyran Ewropeaidd am um, hachdi. Um, so, na be gaethon ni'r uh, ysbrydoliaeth i, i galw fe rhywbeth fel a hefyd mae'n chwarae tyn bach yr enw, mae fe'n cofiadol iawn i salami. So, na'r, nar, nar enw, enw penderfynon ni yn diwedd. Ni ddoi'n dod o gorllewin Cymru, ni ddoi yn teulu ffermio ac ni 'di abod i'n gilydd ers rhyw tua bron ugain mlynedd nawr. Ni 'di bod yn ffermio'n lleol a ni 'di bod yn cymeryd maidd wrth yym carwyn yn Caws Cenarth. Ar ôl i ni cael y syniad o salami neu chorizo, yym nethon ni ymchwiliade y ffor i neud yr yy yr yr fath 'ma o o fwyd. Yym o'dd dim lot Yn ffact, doedd ddim hardly neb yn, yn y gwlad yn, yn cynhyrchu'r fath, uh, fath beth. So aethon ni tramor i'r Eidal a gaethon ni cyfle da uh, i fynd allan yna. Welon ni y llaw gyntaf ffordd yn wneud y cynnyrch a pob un um, yn gwerthorogi bod pobl arall yn diddordeb yn y broses a disgon ni uh, lot fawr yn, uh, yn yr Eidal. Um, a digwydd fod, nithon ni tyn bach o a profion yr un pryd. Ni'n cadw moch traddodiadol Cymreig Yy does dim llawer lawn iawn o nhw ar ôl ar hyn o fryd. So hefyd ma' gweitho'r Islami'r Chitso yn ffordd o cadw fwy o'r o'r moch a cadw'r fryd i fynd.
Wel, yn ironic iawn ma'r proses yn digon syml i i i neu caws mewn ffordd. Chi'n mynd ar yn mynd ar cig a sychu fe a ma' ni gadw am am sbel fowr wedyn. Yym ni'n dod i yy cynwyso yn itha syml miwn i fe, halen, pibir, garceg, bach o sbeis a ni'n Ni'n sychu dros cyfnod o dair i bedwar wythnos a wedyn mae'r ma, ma, ma cynnyrch yn, yn i saff i fwyta a wedyn um, mae chi'n cadw am rhyw 3-4 mis yn eitha haws wedyn. Ni wedi newid lawnsio'r um, y salami a chorizo yn y sioe frenhinol a ath e lawr yn eithiol o dda. Um, o'n i'n syni a waint o diddordeb o gyda pobl a oedd dim un, um, dim un problem y gwerthu fe Mae'n awydd i brynu'n syth ar ôl profi fe. Sa'n credu gathon ni dim un um, comment uh, negatif o gwbl. In fact, y pobl yn gweud brechen ni brynu fe um, yn ystod wythnos neu yn, yn y siopau lleol ni. So, oedd yn ymateb yn real, real dda. Ni'n gobeithio datblygu um, uh, y brand uh, i mewn i felly wnaeth fath o Selsig. Ni wedi bod yn siarad â cwmni uh, fenwog yng Nghymru sy'n a, a sawl tafarn gyda nhw. a ni wedi lan y cwpl o um, syniadau, a o'n nhw'n diddorol, um, diddordeb um, anhygol dyn nhw yn y syniad hyn. So mae hwnna'n bach yn gyfrinachol ar hyn o bryd, ond um, mae sawl, sawl syniad da ni. A nawr bod ni gallu, ni wedi sefydlu'r technoleg i wneud hyn, um, mae sawl afon i'w chynifyn lawr. Uh, ni'n credu mae'n marced sy'n tyfu drwy amser, fel mae pobl yn uh, trefeili, Mae pob, mae pobl yn blasu bwyd, bwydydd wahanol a mwy o pobl yn dod gyfarwydd gyda'r yn y, yn y byd o'r um, hams a'r uh, sosig, selsig sydd wedi cael ei sychu mas. Ni'n ei lot o sioeau fwyd uh, dros y glad. Um, hwnnw'n ffordd syth i ni i testo'r farchnad fel mae'n dweud a wedyn um, os chi'n ni cael cwpl o siopau i stocio fe a i datblygu y brand mewn ffordd A fi'n siŵr mewn blwyddyn neu ddau amser, bydd chi'n ei gweld saloni yn dros y gwlad i gyd.